ndĩ mwanake he kaũndũ baba abundithirie na ngai wa muoyo arotũra arathimaga mũthuri ũcio anjĩrire worio nĩ mũndũ kana nĩ ũyũ ũndũ uga nĩ ũĩ ona kaba ũkamenyagĩre mbere ya ya but that thing does not apply to everyone that is a guarantee who am i talking to kamwenji kamwenji we nĩwe ndĩrarĩria i am talking to you Hmm? Mwanake ũyũ hokire mũndũ harĩa akĩũrĩrĩria hĩ niĩ nyumĩte gwa county government of Kiambu Mm. ndũmĩtwo nĩ gavana Kimani wa Matangi ngorwo ngĩteithĩrĩria yuthi arĩa mararikava from drugs ya no hakorwo na mũndũ ũĩ gũcinĩrĩra na kũhũthĩra grinder akiuga ĩ I am here tondũ ndakĩmũhete that advice huh? magĩtwarwo kũrĩa haha rũirũ nĩgetha atĩ makĩonio ũrĩa grinders ĩrakĩ operate harĩa makĩrorwo kana nĩmoĩ. Ũũ nĩareyonera grinder ũyũ na maitho na tũire harĩa hendagio njamba na na na nyamũ ici ingĩ mekĩraga gũkũ kũ kũ fe kũ yeah that one stupid ngamĩra iria ũciũĩ gũtirĩ nyamũ ũtoĩ nĩwacihũthagĩra tene nũ nũ wakũria. Tũkĩũi nĩ ũhũthagĩra thaa ici, tiga gũtinda ũgĩkana, we know you use it, we know that, we know that definitely, yeah, yeah, tũtingĩtinda tũgĩkararania ngamini nĩ ũhũthagĩra nyamũ icio. Waugire, hĩ, wathiĩ kwa Aroma, ũgaikara ta aro, they are romantic, stupid, I've never heard that, a romantic, Hmm? Ũgaikara ta aroma, rĩu nĩkĩo cihũthagĩra. Nona ũrĩa iragũtwara. Rĩu ona ndũrathikĩrĩria. Hakiri ciaku tokorwo ci Timbuktu. I've never seen that. Hmm? Think of something that can make you a stronger person in this church. Gĩtuge gĩa kanitha ũyũ. Gĩtinda ya gũkũrĩte maitho ta mbĩa. I've never seen that. Ndũkandore ũguo andora. Creature. stupid I've never seen it hmm? ũyũ nĩ oya grinder na hingũre cati nginya haha gĩthũri-inĩ amonie the prowess the prowess kamwenji the prowess kamwenji grinder no ĩhingũkire magega ũguo ĩgoka krrrr, ĩgathĩa nderu ciothe cia gĩthũri ũguo ĩgoka ĩmwenjete nginya nderu ng'ia Mm, Mwona hana ũguo hana. Look at him. Mm, Hana mũcũnũ. You look like a mũcũnũ. Mm, Oka haha aranjĩra hĩ wĩra ũcio nĩ wanema niĩ ona ũrĩa ndĩrona kũu kũu marenda kũnjũraga na na nĩ ndawa icio ũrahũthĩra. Mm, Marenda gũkũraga. "Eh, Yesu wangu wanataka kuniua. Yesu wangu. Uh." oke agambũrũrũke haha mũrango-inĩ ngĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ ũkwenda ngũigĩre wĩra ũrĩkũ ngũteithie aha macani mogadishu muona wĩna mbia nyingĩ ta mũici hmm? ngĩmwĩra nĩ ngũmũigĩra kawĩra kega ndamũtũmĩra nda, ho- how much 20000 ũrĩa airũhĩ the chairman is now helping this church no mũtirona na icio mbeca warega kũnjokeria nĩ ũkuona ũrĩa ũkuona yeah you will see with your broad eyes mm. a cereal shop curio, curio shop, wendagie mbete icio ũrendia na mindira, now you are becoming someone great in this society, no mbeca ciakwa nĩ ũgũcokia. Niĩ ndingĩrera mũndũ wĩna nderu, oh ndũrĩ-inĩ ũrakĩenjirwo, I have never seen it, I have never.